He lo thlirtute in zavai in chi bai vek u le, in hun hlu hmang a, ka channel a in lo len avangin ka lawm em em a, chuan new subscriber tu te zawng zawng chungah khanin in chungah ka lawm tak zet a, chuanin comment te, share te, like te zawng zawng in rawn tihna zawng zawng ah khanin ih ka lawm em em a, chuanin min support na leh min duhsakna comment na zawng zawng te kha ka ngai hlu a, Khangte vang khanin i video a siam leh zel maw? Duhna thinlung ka nei a, chuvangin nangmahni vangin i video ka rawn siam zel a, chuvangin ka ngaihlu cheu a, ka ngai pawimawh cheu a, ka lawm takzet a ni. Inchungah chuanin theih ang tawkin ka experience keima atanga ka thil dawn leh tangkaipuite leh mite atanga ka zirte khatiang leh zel kha ka channel ah ka rawn share leh chhawng a ni a, tangkaipuitu leh hlawkpuitute awm takin tiin rawn share ka ni a, chuvangin I nangmahni comment na vang leh subscriber viewer te vang leuh leuh a rawn chhunzawm zel ka ni a, chuvangin i inchungah ka lawm takzet a tih kha a hmasa in ka rawn sawi hmasa duh a chuan tun tum video a ka rawn share duh chu mite hnena kan share loh tur te keimah in ka tangkaipui leh ka hlawkpui te ka rawn share a. Eh, mite atanga ka zir te maw? Khatiang ka rawn share a, chuanin tun tuma ka rawn share duh thung che u chu mite hnena kan thil share loh tur te sawm hnena, mina zawng te hnena maw? Mite han teh khanin i mi zawng zawng nei lo, keimahni min care tute leh min lainatu, min hmangaihtu te, leh mina zawng kan kan kawm ngei kan hnathawh pui te mi kan va hriat mai mai khatiang kha thlir thian thiam a ngai a maw chutangin mite kan va share vek loh tur te thil maw kha a pakhatnaah chuanin ih mi mina zawng maw mi zawng zawng kan life kan private life leh kan nunphung chip chiar kha share lo ila thil share tam lutuk kan life kan share tam lutuk chuan keimahni kha min thawng thei a min kan rilru tina tu te an lo ni thei a ah chuvangin keimahni leh keimahni invenhim nan khanin eh kan nu kan va share te khanin min kher kher lo a ni chuvangin a pahnihna ah chuanin i sum leh pai neih kha umm a tlem emaw a tam emaw a chip chiar in i bank account kha tumah va hrilh lo la mi thenkhat te chuan an ah an sawi hreh lo te an awm a maw chuanin eh tehkhin nan kan pawh pawisa kan nei lo. I thil a to lutuk chuanin a kha chu to lutuk kan eh pawisa kan nei lo chuan chutah chuan kan travel thei lo pawisa nei lovin kan travel thei lo maw chuanin eng nge khatiang kha chu a normal a pangai emaw a to lutuk kan kan lei bal kan lei pha lo pawisa kan nei lo khatiang kha chu pawi lo e mahse i bank chhunga pawisa engzat chiah chiah nge i nei tih ang te kha mi va hrilh loh kha tha tih kha a ni a, chuvangin i nei tlem lutuk a, i broke maw ka ti ang engmah i nei lo a nih pawn na pawisa ka nei lo tih kha chu a pangai mahse i neih zat chiah chiah cheng hnih cheng khat te pawh lo ni se. mi va hriat tir kha ih a tha ber kher lo tih hi a ni a, chuan pawisa i nei ta mani pawh khanin sawi chhuah kha ih a tha lo tih hi a ni a, chhan chu ih i pawisa nei vanga kawm duh tu che pawh khan awm mai thei a, chuvangin ih i nei a nih pawn i nei lo nih pawn i neih zat chiah chiah kha mi va hriat tir chiam kha a tha lo tih kha a ni a. Chuan, Nâ, chu pawh chu mahni invenhimna tho tho a nih chu maw? Keimahni kan rilru natna leh hahna te, thlen theitu te khatiang invenna himna kha a ni a. A pathumnaah chuanin, i nun hlui te, i thil tih i chhuan em em loh te maw khatiang te kha mi zawng zawng va hriat tir kha a ngai lo tih hi a ni a. A then chu, i nun hlui. I dik lohna leh i mistake te leh i rilru tina tu ah i chhuan em em loh nun hlui te maw kha tiang kha mi i va hriat tir khanin ih tangkaina awm lo a an mah an man tangkai phah lo a chuan nangmah pawn ih khatiang i sawi vang khanin ah i tuar nat theih i rilru ha phah theih a chhan chu an en dan che a danglam thei emaw chuvangin nangmah i rilru hah phah thei nih chu chuvang chuanin ih i nun hlui thil ah mistake te maw mi zawng zawng ka hriat tir vek kha a ṭha lo ti a ni a tehkhin nan interview job tih te leh i nupui pasal tur te maw khatianga hriat a ngai anih chuan thu hran maw an hre mahni invenhimna atan. I nun hlui te kha mi zawng zawng kha va hrilh loh kha a tha ber tih kha a ni a, chuan a pali na atan chuan i thil tih tur i goal i plan te kha mi zawng zawng maw i hriat na zawng leh i thian na zawng te kha va hrilh kher loh la tih hi a ni a, chhan chu inkawm te leh kan hriat thenkhat te chu keimahni duhsak leh support support a hnek in keimahni min isik tu leh min pawt thla duh tu te khan lo awm thin a chuvang in. ih kan plan kan goal kan thil tum te kha mi zawng zawng ka hriat tir kher kha a tha lo tih hi ni a, chuvangin kha pawh kha keimahni invenhimna atan maw ih kan rilru hahna inven theih suanin inven hram hram kha a tha a chuvangin khatiang kha va share loh te kha a pawimawh em em tih hi ni a. Tunah chuanin i thil tihthat zawng zawng te Ih mi zawng zawng va hriat tir vek suh tih hi a ni a, chhan chu mite tana malsawmna inih te leh mite tanpuina te kha a lawmawm a tha lutuk mah se mi zawng zawng va hriat tir vek kher suh tih hi a ni a. Mahse, tehkhin nan mi i va puihna zawng zawng te inspiration atan maw miten va ti ve se tih na a mite va ti phurtu khatianga ni i tumna ih zawk khatiang I puan chhuahna kha chu thu hran maw khati ang kha chu thu hran a nia mahse nangmahina mite i puihna zawng zawng kha chip chiar taka mi i hrilh vak vak kha a tha a tha kher lo i nangmah leh nangmah invenhimna atan tih hi a ni a. A parukna ah chuanin i hlawhtlin lohna zawng zawng te kha mi zawng zawng hriattir vek kher kha i hlawhtlin lohna leh i felna. Khatianga i sawi tam lutuk chuanin nangmah leh nangmah kha i rinchhanna, confidence, kha i hlauh thei a, chuvangin i failna leh i tlin i tlamtlin lohna leh tlin lohna ah te khan focus lutuk lovin mahse fail a mahse vawi tam tak ka ka ka tho leh a, ka hlawhtling a ni tih a mi inspiration maw mi i vawm motivate tura mi va ti khatiang kha chu thu dang maw khatianga i puan chhuah a nih chuanin thu dang mah mi hlawhtling tam tak te kha an fel hmasa thin a maw chuvang felna te kha rilru beidawna a hmang lovin maw i tei makna leh i tei makna leh thei tawk ei chhuahna ah khanin focus zawk la ka try leh anga hlawhtlin ka tum ang tih thinlung zawk kha i neih kha a tha em em a ni. A pasarihnaah chuanin ken kan rilru eng ang pawn tina mahse an hming te ko chhuak a social media ah dah loh tur a ni a, kha pawh ha nangmah leh nangmah invenhimna a ni a, chhan kan thinrim em em lai chuanin tunlai phei chu social media hi lar em em a, chua thinrim phei chuanin ih Thinrimna kha social media a va ziah leh va sawi kha awl em em a, mahse ka tiang ka tih loh hram hram kha a tha tih hi a ni a, nangmah leh nangmah invenhim nana chhan chu kan thinrim laia kan thil sawi leh kan thil tihte hi a hnuah kan rilru tinna tu leh inchhirna mai a lo ni thin a, chuvangin ih ka tiang kha social media ah khanin mi hming te kha kan rilru tinna tute kan. Ka tiang kha maw va dah loh hram hram kha a tha a, hriatna ah chuanin kan mihriat tirh te maw ih kan vawi khat hmuh na a kan mi hriat tirh te kha kan ti ti a kan in nel chho a khatiang a nih kan tawn tirh te hnen ah khan in kan thian duh zawng te leh kan ngaih zawng kan bial pa kan bial nu duh zawng te kha va sawi chiam kha a tha lo va tih kha a ni a chhan chu kan va sawi a kan duh zawng leh kan duh thu sam kan khatiang kha kan va sawi vak vak khan in khatiang kan duh thu sam nih khan lo tum ang a kan thian ah An chang ang a, kan bialnu kan bialpa te khan an chang a, mahse khami anmahni nihna dik tak a nih loh avangin nakinah thla tam hnuah emaw, kum rei lo te hnuah emaw an nihna tak tak sap tawng chuan an thu kha lar maw khatiang kha a rawn lang chhuak leng a, chuan Nangmah bawk kha i rilru an la leng a, chuvangin a tirah khanin nangmah leh nangmah inven nan i duhthusam leh. Thiana i duhzawng leh ngaihzawnga i duhzawng, nupui pasal i duhzawng te kha i mi i hmuh tirh maw, i hriat tirh khatiang kha va share lo kha a tha ber a ni tih kha a ni a. Ih min an zawt zia eng a ngei ngei zawng duh zawng thian angah hian eng ang nge i duh zawng tih a zawhna che i hriat tirh ten an zawt zia nih chuan kan ka hmuh hun a ka kawm hunah ka hre mai ang tih kha ka tia chhan kha tha ber tih kha a ni a chuan ih hring nuna kan awm chhung hianin eng ang pawn kan theih tawk chhuah in ih that leh mi fel tum mah ila keimahni min sel tu leh ih min Ngeih lo tu maw, min haw tu ti mai la, min ngeih lo tu, min hmu thei lo tu khatiang kha an awm reng ang. Chuvangin ih kan awmna te kha thlang thiam ila, keimahni min hmangaih tu, min care tu, min ah ngainat tu leh keimah in keimahni pawhin kan ngainat maw khatiang min hmangaih tu te kha thlan thiam a, an bula awm thiam kha a pawimawh em em a. Nangmahina i control theih loh. A i fawka chuan i rilru natna te kha a pung thei a, chuvangin nangmah ina i control theih thil maw nangmah tihlim tu tu i hria a, nangmah tihlim thei tu te i hria a, i tih theih chhun te i hria a chuangah te chuanin i i focus a nangmah in focus kha pawimawh em em a, a chhan chu miten mite kan chunga an rilru put dan te kan control thei lo kan ti danglam thei lo maw? Chuvangin keimahni zawkah khanin kan in focus ka pawimawh a, kan hlutna te video danga ka sawi tawh angin kan hlutna te kha hre reng ila hmangaih kan phu a, nangmah leh nangmah pawh kha in hmangaih la chuan i rilru i taksa kha i hlim thei leh hrisel turin i i. I hlimna te kha ngai pawimawh la, enge tihlimtu che maw, enge tihlimtu che, enge tinuitu che, ih thil ho te pawh ni se tih tum hram hram dawn nia aw. Chuan tun tum atan chuan khati kha ni phawt mai se. Next video kan inhmu theuh dawn nia aw ani le. Pabai vek u le.